Тынг рагон ӕмӕ цымыдисаг у Иры истори. Нӕ адӕмы ивгъуыд замантӕ афтӕ ӕгӕрон сты, ӕмӕ сыл нӕ цӕст дӕр нӕ ахӕсдзӕн. Фӕлӕ ныр, зӕгъӕн ис, кӕй ӕрцыд афон канд ирон адӕмӕн нӕ, фӕлӕ ӕппӕт ариӕгтӕн дӕр сӕ равзӕрды сусӕгдзинӕдтӕ базонынӕн. Ууыл фӕстаг дӕс фынддӕс азы бӕрц тынг архайынц уӕрӕсейаг ахуыргӕндтӕ. Уыдон ӕвнӕлдтой суанг, гиперборея кӕй хонынц, уыцы рагон цивилизацийы байзайӕццӕгтӕ ахуыр кӕнынмӕ. Ӕмӕ ӕрцыдысты ахӕм хатдзӕгмӕ, уый кӕй у абоны индоевропейаг адӕмтӕн сӕ гуырӕн авдӕн. Уым кӕй равзӕрдысты ведӕтӕ, уырдыгӕй кӕй ахастой бирӕ зонындзинӕдтӕ ӕмӕ дунеӕмбарынад ариаг адӕм. Уырыссӕгтӕ сӕхи уыдоны байзӕддӕгтыл нымайгӕ, зӕрдиагӕй архайынц ахуыр кӕнын сӕ уидӕгтӕ, фӕнды сӕ раздахын сӕ фыдӕлты ӕгъдӕуттӕ ӕмӕ рагон уырнынад. Ирыстон кӕд къаддӕр у ӕмӕ йӕ авналӕнтӕ цыбырдӕр сты, уӕддӕр махмӕ дӕр ис, нӕ адӕмы равзӕрд, нӕ фыдӕлты зонындзинӕдтӕ ӕргом кӕныныл, раздахыныл чи кусы, ахӕмтӕ. Диссаг уый у, ӕмӕ уыдон куы фембӕлынц уӕрӕсейаг ахуыргӕндтимӕ, Куы радзурынц сын ирон адӕммӕ абон цы гъдӕуттӕ, цы рагон уырнынад ӕмӕ бӕрӕгбӕттӕ баззад, уыдӕтты тыххӕй, уӕд сӕ уымӕй стыр дисы бафтауынц. Уымӕн ӕмӕ уырыс цы индоевропейаг ариаг рагон культурӕ ахуыр кӕнынц, уымӕн йӕ фылдӕр хай фенынц махмӕ, Ирыстоны. Уымӕ гӕсгӕ ирон адӕмы стыр кадджын хӕс у, кӕй рӕййӕфтам уыцы взаг дин ӕмӕ ӕгъдӕуттӕн аргъ кӕнын зонын. Абон кӕй нал ӕххӕст кӕнӕм, уыцы гъдӕуттӕн та архайын сӕ мидис ӕргом кӕнын. Цы бӕрӕгбӕттӕ рохуаты зайынц, уыдон сафын ма бауадзын ӕмӕ сӕ ахуыр кӕнын, цалынмӕ ма ӕгас сты, чи сӕ рыййӕфта, нӕ уыцы хистӕртӕ. Иу ахӕм рагон бӕрӕгбон, дард незамантӕй нӕм чи рхӕццӕ ӕмӕ йе мбисонды мидис арф зонындзинӕдтыл кӕмӕн ӕнцайы, уый у цӕуӕггаг.
Нӕ рагфыдӕлтӕм бирӕ рӕсугъд ӕмӕ мидисджын ӕгъдӕуттӕ уыдис. Уыдон иууылдӕр уыдысты кадмӕ фарнхӕссӕг ӕппӕт ирон адӕмӕн дӕр. Хъугагӕн, бирӕтӕ рохуаты баззадысты. Йе рцӕуӕггаджы бӕрӕгбон нӕ дугмӕ кӕй ӕрбахӕццӕ и мӕ йӕ ирон адӕм кӕй бахъахъхъӕдтой, уый у стыр амонд. Уыцы сӕйраг фарстайыл лӕмбынӕг куыстой зындгон ахуыргӕндтӕ Цыбырты Людвиг, Уарзӕты Вилен, Гӕздӕнты Валя, Чочиты Алан ӕмӕ ӕндӕртӕ. Ирон адӕмы гъдӕуттӕ тынг лӕмбынӕг баст сты Нарты кадджытимӕ. Соккаджы бӕрӕгбон афтид иунӕг бӕрӕгбон нӕ уыди. Ноггуырд лӕппутӕн-иу бирӕ ӕндӕр ӕгъдӕуттӕ кодтой. Йӕ зӕгъӕм, фыццаг хатт-иу ноггуырд лӕппуйы куы надтой, уӕд ын-иу йӕ доны ныппӕрстой цӕхх цӕхӕртӕм ӕмӕ ӕфсинаджы чысыл муртӕм. Уыцы гъдауы мидӕг ис тынг арф мидис, ӕмӕ нӕ зӕрдыл ӕрбалӕууын кӕны Нарты кадджытӕм. Уӕлдайдӕр та Батырадз йӕхи куыд байсӕрын кодта, уыцы кадӕг. Иннӕ ахӕмтӕ, бӕрӕгбон Тулантӕ. Уыцы бӕрӕгбон кодтой, ноггуырд лӕппутӕн иу алардыйӕ иннӕ алардымӕ чи райгуырди, уыдонӕн. Лӕппуты-иу сылгоймӕгтӕ схастой кувӕндонмӕ, Мады-Майрӕмы кувӕндонмӕ кӕннод та Алардыйы кувӕндонмӕ Хъӕддых сӕ-иу батыхтой, тъӕпӕн дурыл сӕ-иу авӕрдтой мӕ сӕ-иу ӕртӕ хатты аратул-батул кодтой, цӕмӕй сыл, цӕмӕй сӕм дуры тых бахъара.
Абон уон Куырттаты комы ӕххӕст кӕнын цӕуӕггаджы бӕрӕгбон. Фӕлӕ уыцы рӕсугъд ӕгъдау равдисыны размӕ уал ын сбӕрӕг кӕнӕм йӕ рагон уидӕгтӕ. Ирон адӕм рагзамантӕй фӕстӕмӕ зӕххон цард хонынц мӕнгдуне, ӕцӕг дунейыл та нымайынц Хуыцауы дуне. Адӕймаг йӕ зӕххон царды фӕстӕ кӕдӕм хъуамӕ ацӕуа, уый. Цӕуын та йӕ хъӕуы йӕ уды райрӕзтыл, ӕмӕ сыгъдӕгдзинадыл тыхсгӕйӕ, йӕхиуыл кусгӕйӕ ӕмӕ афтӕмӕй уӕлдӕрӕй-уӕлдӕр къӕпхӕнтыл хизгӕйӕ. Уый у эволюцийы закъон. Тибетаг ламӕтӕ, индиаг йогтӕ, кельтаг друидтӕ, ӕппӕт адӕмтӕ дуне сконды зонындзинӕдтӕ кӕмӕн уыдысты лӕвӕрд, уыдон сӕ истой кӕддӕриддӕр бӕрцгай. Ӕмӕ уыцы иу къӕпхӕнӕй иннӕмӕ бахизыны сусӕг ӕгъдау хуыдтой инициаци. Цард ӕмбӕрстой куыд ӕцӕг зонындзинӕдтӕм схизыны фӕндаг, уырыссагау «восхождение по ступеням истины знания». Уыцы гъдӕуттӕ уыдысты лӕвӕрд ӕппӕт рагон индоевропейаг адӕмтӕн ӕмӕ хуындысты обряды инициации, посвящения, перехода с одного уровня на другой. Рагон нӕртон адӕм та сӕ хуыдтой дзӕуӕггаджы ӕгъдӕуттӕ. Дзӕуӕггаг ӕмбарӕн ис куыд зӕды аккаг, ома цӕуӕггаджы фӕндаг лӕджы хуыддаг къӕпхӕнтыл хизгӕйӕ уды бӕрзӕндтӕм. Афтӕ уыд дард незаманты, уӕд нартӕ, астӕ цӕттӕ кодтой ногмӕ ног фӕсивӕды фӕлтӕртӕ хатиаг ӕвзагӕй чи пайда кодтаид ӕмӕ ӕгӕрон тыхӕй хайджын чи уыдаид, ахӕмты. сӕ зонындзинӕдтӕ, арӕхстдзинӕдтӕ ӕмӕ ӕгъдӕуттӕ, уыдон истой дзӕуӕггаджы руаджы, иу кары иннӕмӕ къӕпхӕнтыл уӕлдӕрӕй-уӕлдӕр хизгӕйӕ, фыццаг ӕртӕазыкконӕй, дыккаг дӕсазыкконӕй, стӕй ӕвддӕсазыкконӕй ӕмӕ афтӕ дарддӕр. Уӕлдай зӕрдӕргъӕвд лӕппуты та-иу азтӕ ахуыргӕнджытӕ Цыппӕрдӕсазыкконӕй райстой сӕхимӕ ахуырмӕ, ӕмӕ-иу уыдон систы ӕндӕр адӕмтӕн рухстауӕг раздзӕуджытӕ, куыд Один, Артур, Будда ӕмӕ Зороастр. Йӕ ахӕм ӕмбисонды рагон цымыдисаг ӕгъдау бӕрӕгбоны ном базыдтой ирон адӕм бахъахъхъӕнын ӕмӕ йӕ ӕрхастой суанг мах дуджы онг. Кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, цӕуӕггаджы рагон мидис ӕмӕ нысан азты тымыгъы фесӕфтысты. Фӕлӕ уӕддӕр уый у нӕ фыдӕлты зынаргъ хӕзна, ӕмӕ йын хъуамӕ аргъ кӕнын базонӕм. Куырттаты комы уыцы рагон бӕрӕгбон фыдӕлтӕ ныффидар кодтой ӕрмӕст куыд саби лӕппуйы бахизӕн нӕлгоймӕгты ӕхсӕнадмӕ, Цӕуггаджы ӕгъдау ӕххӕст кодтой хъӕубӕстӕй-иу ӕртӕазыккон лӕппутӕ кӕмӕ уыдис, уыцы бинонтӕ. Цӕуӕггаг цы боны бӕрӕг кодтой, уый уыд стыр кадджын ӕмӕ рӕсугъд бӕрӕгбон. Рагон нымадмӕ гӕсгӕ-иу ирон ногбонӕй цыппӕрдӕс къуыри куы рацыд, уӕд комуадзӕны куадзӕны цыппӕрӕмы уыдис-иу йӕ бон. Уый уыд уалдзӕджы радиан. Фыдӕлты хъуыдымӕ гӕсгӕ, уыцы бон дуне сфӕлдисӕг йӕхӕдӕг фӕфӕлгӕсы алы удгоймаджы уаг ӕмӕ миниуджытӕм. Ӕмӕ сын сӕ уды конд хынцгӕйӕ хорзӕхтӕ фӕуары фидӕнмӕ. Уымӕ гӕсгӕ ма бӕрӕгбон хуыдтой фӕлгӕсӕн бон, кӕнӕ стыр цыппӕрӕм дӕр, ӕмӕ алчидӕр архайдта йӕхи рӕсугъд, уӕздан ӕмӕ хъӕлдзӕг дарын.

Хуыцауы дзуар уыд бӕркаддӕттӕг мӕ цотӕй хайджынгӕнӕг. Уыцы бон-иу адӕм хъӕугуывд скодтой. Ӕппӕт хъӕубӕстӕн уый уыд ӕнгомдзинады фӕрӕз. Адӕм иумӕ цӕттӕ кодтой сӕхи бӕрӕгбонмӕ, кодтой кусарт, фыхтой бӕгӕны, цӕттӕ кодтой сӕ кувинӕгтӕ ӕмӕ стӕй иумӕ хъӕлдзӕг ӕмӕ зӕрдӕрухсӕй ӕрвыстой сӕ бӕрӕгбон.

Цӕуӕггаджы ӕгъдау цы бинонтӕ ӕххӕст кодтой, уыдон-иу бӕрӕгбонмӕ хаст нывондаг фыс аргӕвстой. Уыцы рӕстӕг-иу сылгоймӕгтӕ та райсомӕй раджы ӕрбахастой чъиритӕ кӕнынӕн сыгъдӕг дон, ракодтой хыссӕ ӕмӕ ног ӕхсtsыгъдтӕй кодтой чъиритӕ. Ног ӕхсыст бӕгӕныйӕ дзаг кодтой мигӕнӕн дзуармӕ хӕссынӕн. Бӕрӕгбон кӕй номыл кодтой, уыцы сывӕллон лӕппуйы-иу уыцы райсом сыгъдӕгдоны, суадоны ныхсадтой. Ӕмӕ-иу ыл фыццаг хатт скодтой уыцы боммӕхуыд къӕхтӕй сӕрмӕ ног нӕлгоймаджы фӕлыст. Куырӕт, чысыл цухъхъа, зӕнгӕйттӕ, бабастой-иу ыл рон, скодтой ыл нӕлгоймаджы кадджын дзаума худ. Хӕдзары хистӕрвӕг та йын-иу сарызта хъӕдын хъама, саив-иу ӕй кодта, ӕмӕ-иу ӕй уымӕй дӕр сифтонг кодтой. Ӕртӕ азы онг сывӕллӕттӕ чызгӕй лӕппуйӕ иудадзыг уыдысты сӕ мадӕлтимӕ, сылгоймӕгтимӕ, ӕмӕ сӕ фӕдзӕхстой мады майрӕмыл. Фӕлӕ-иу лӕппуйыл ӕртӕ азы куы сӕххӕст, уӕд та йын кодтой цӕуӕггаджы бӕрӕгбон. Ӕмӕ уӕдӕй фӕстӕмӕ лӕппуны мад уыди ӕхсӕнады уӕнгыл. Уыдис ын лӕгтимӕ ныхас уӕвыны бар. Фӕдзӕхсгӕ та йын ныр кодтой лӕгты дзуарыл. Уыцы бонмӕ алы бинонты дӕр ӕнӕмӕнг хъуыди бацӕттӕ кӕнын фидар хъӕдӕй конд фат. Уый дӕр-иу скодта бинонты хистӕр нӕлгоймӕгтӕй исчи. Рагон адӕмы хъуыдымӕ гӕсгӕ хъил уыди арв ӕмӕ зӕххы иугӕнӕг мадзал, ӕмӕ-иу бӕрӕгбоны райсом хӕрзарӕзт фӕсивӕд сӕ ӕртӕазыккон лӕппутимӕ зылдысты хъӕубӕстыл, хиуӕттыл ӕмӕ сын алчидӕр арфӕтимӕ сӕ хъӕдын фарны фӕдтыл баста аив зӕлдаг хъуымацы уаццӕгтӕ. Зылд-иу куы фесты, уӕд фӕстӕмӕ хъӕлдзӕг ӕмӕ зӕрдӕрухсӕй здӕхтысты хӕдзармӕ. Уым се рцыдмӕ кувинӕгтӕ уыдаиккой цӕттӕ, мӕ-иу уӕд куывддон адӕм араст сты дзуары бынмӕ, ӕртӕазыккон лӕппуты дзуарыл фӕдзӕхсынмӕ.

Ӕрбацӕу!
Уӕдӕн ӕхсарджыны бынӕвӕзджын ирон адӕмӕн ӕдзухдӕр хуызтӕ чи кӕны, кӕстӕрты раст фӕндагыл чи аразы, рынчынты ӕнӕниз чи кӕны, амӕндты хӕрдӕгудачитау, у Хуыцауы минӕвар, нӕ фыдӕлты зӕронд кадджын Уастырджимӕ табу дӕ хорзӕхӕй! Ӕрбацӕу!
Абон мӕнӕ Цӕгӕраты уарзон хӕдзары бинонтӕ, мӕнӕ сӕ кӕстӕр Ӕхсарбегы, цомккаг, ковды фӕзӕсынцӕй, фӕлӕ сӕ кувинӕгтӕй, сӕ мысайнӕгтӕй дӕ кадджындӕр сӕгъдӕг зӕрди арынц ӕмӕ сӕ сабиты фӕдзӕхсынц. Емӕ абоджы фӕдзӕхсинаг куыд райсӕм ӕмӕ кӕсут дзуарӕй дӕр, йӕ сӕр фӕзинатдзӕн. Бакӕн! Бандӕхсӕу!
Уый фӕстӕ-иу чысыл лӕппутӕн сӕ худтӕ систой ӕмӕ фӕтк куыд амыдта, афтӕ сын сӕ сӕртӕ згъӕрдаст акодтой. Сӕ сӕрыхъуынтӕй-иу фӕдзӕхсӕггаг бавӕрдтой дзуары сисы. Ӕмӕ-иу уӕд Лӕппутӕ сӕ фӕдтӕ бахастой кувӕндонмӕ, дзуарӕн-иу лӕвӕрттӕ ракодтой, уый хуынди архъуын. Уыцы гъдӕутты фӕстӕ-иу лӕппутӕ нымад ӕрцыдысты ӕхсӕнады ӕмбар уӕнгтыл. Уӕдӕй фӕстӕмӕ сын уыди хъӕуы ӕхсӕны хъуыддӕгты архайыны бар, нӕлгоймӕгтимӕ ныхасы уӕвыны бар. Дзуары бакувыны фӕстӕ куывддон адӕм цыдысты хъӕуы куывды бадӕг адӕммӕ, хистӕртӕм.
Ана тухтон адӕм, дуархоргӕ хуӕнт! Абон Сагъаразы Сойынхъой хӕдзарысты хорздзинад ис Цыбиты хӕдзарын. Цоккаг, Ирыстоны дзыллӕ адӕмтӕ ӕрбайсты, мӕнӕ Бакумӕ батабу кӕнӕм ӕхсӕттӕгы тыххӕй зӕгӕм. Уӕле кӕсут дзуар ецыдыстӕм, ема дзуар хорзӕл феппӕт дӕр. Алкахур хъусирӕдтӕ нӕ Иристони мидӕг арӕхдӕр куд кӕной, ӕма кӕрӕдзи бӕргӕ, кӕрӕдзи нмайгӕ, кӕрӕдзинӕн гъдӕуттӕ ерыстӕ куд кӕнӕм, ӕма нӕ комбӕсти нӕ Иристони фарн фидарӕ фидӕрттӕ куд кӕнӕм, рӕсугъд цард куд кӕнӕм, ин адӕмтӕ дӕр фӕзминаг удом.

Ирон бӕрӕгбӕтты кӕддӕриддӕр хъазӕнфӕсты гъдау дзурӕг уыд фыдӕлтӕн сӕ хъомыладон куысты мидисыл. Алыхуызон хъӕзтыты ӕмӕ ерысты-иу архайдтой хистӕртӕ дӕр ӕмӕ кӕстӕртӕ дӕр. Уыдис-иу дзы бӕхыл дугътӕ, бӕхтыл хъӕзтытӕ, уӕлдай хъӕлдзӕг-иу уыдысты сывӕллӕттӕ. Ӕппӕты фылдӕр та-иу бӕрӕгбон, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, сфидыдта кафт ӕмӕ зардӕй.
Хуррое кото, ма кото, лыстӕг уисӕй дӕр ма беду,

Ӕгас хъӕубӕстӕм дӕр-иу цӕуӕггаг уыд стыр бӕрӕгбон. Уый ӕппӕт цӕрджытӕн дӕр хаста циндзинад. Цас фылдӕр лӕппутӕ-иу уыд хъӕубӕсты, уыйас рӕсугъддӕр ӕмӕ фӕрнджындӕр рауад бӕрӕгбон
Нӕ рагон фыдӕлтӕм бирӕ стыр зонындзинӕдтӕ уыди. Мӕ сӕ уыдон махӕн ныффӕдзӕхстой бӕрӕгбӕттӕ ӕмӕ ӕгъдӕутты хуызы. Ӕмӕ нӕ стырдӕр хӕс у ртӕккӕ сӕ арф мидис раргом кӕнын. Адӕм куы мбарой, уыцы ӕгъдӕутты ӕмӕ уыцы бӕрӕгбӕтты цы арф хъуыдытӕ ӕвӕрд сты, уӕд уыцы ӕгъдӕуттӕн сӕфын нӕ бауадздзысты.